Got you. So, check us out at abutivoice.com. Alternatively, send an email to info at abutivoice.com.
loko dyambu ri nge se tsuvuka etintshaveni ntombhi ya vanhu yi phaphame yi ya tikhela muroho phela masiku lawa swilo swi cincile loyi a twaka ndlala u nghena esin'wini hi yexe Tikumele buku ya Landza Nuna leyi tsariweke hi Ntsako Nombelani. Leyi i buku yo nyanyula swinene. Loko wo yi sungula, a wu nge yi veki ehansi. Ku kuma vuxokoxoko hi mayelana na ku kuma buku leyi, fonela nambara leyi nge 079 828 06

ni sure loko a hi ri ka hi chayisa laha. 360 something se hi le ka 300 va ku hi 60 something Two some- 260 Oh, something okay. sorry ka tinambara ti le ku ribeni a hi la ta va sendela ti A la-
a hi la ku va inbox
so hi le ka 300 last week a hi ri ka 264 sweswi hi le ka 200 300 wa ni tshama nga ni tlhele ndhaku ni ya mahlweni ni le ndhaku ni ya mahlweni ni le ndhaku e hi vuye futhi hi le the juta mara a ve se pfula but mose a va nga ta byoko va pfula rini eku saseke ngopfu hi mfo mali ya hina yi ta ku heleni endzhaku se hela mi loko ni chayisa ni hindhaku kwala masiku hinkwawo a ni ta ku vuyeni hayi ko va ku mhani vone committee.
progress wena kahle kahle hayi leswi ndzi vondzaka swona ne hayi ku ta ku ti ta ku vuyeni ti ta ku vuyeni le the juta cafe se va kumeka a 301 lanewood road Ah, loko va lava ta va kuma kwala boti mo tshame ri hi pfula rini um mo hi mukorektana a ka ha ri the juta cafe Eh, is the Juta Lifestyle Gardens. Yes.
Oh. Mablom blom la ma vona ku lawa ni gardens. Ku vona ka byanyi.
Yeah. Vona ka byanyi.
Eh mati komba ku matasa tasa na ku se mile ku simile ku sa nene na ku pfula na xikipa mai nangi. Hayi lo tlo. Awar kona nkarhi wolo la ku heta ndhawu. Ya.
Loko pfuka na mpundu brusha matini hlamba ya nghena shower for 2 seconds. u Nghena huma endleleni.
mbala xin'wana na xin'wana xi nga kona so eh, ha khensa nkarhi wa n'wina Eh, eh na ku va mitini mi ta ndla eh, eh, show ya n'wina hikwalaho ka hina swi komba ku mi hi tekela enhlokweni ne ha n'wina ma swi tiva ku hi tshama hi ri swin'we ya hi tshama hi ri swin'we so hi ta pfula hi ti 25 hi 25 ta may ta may ku ta va ku ri wa mune okay eh wa mtlhanu ku ta va ku ri 26 Eh, Hi laha hi nga sure ku hi ta va hi ri na grand opening. Okay.
Eh hi Saturday hi ta support-a lava vo Gagash birthday ya yena ku ta ku ri kara so swi nga endleka Oh, i birthday swi nga ya endleka hi nga vi na Gagash. nchumu. Ne? Hi ti ni loko ho va na nchumu mara mehe ni ta ni ri kwahalaya ni kha ni support-a. Oh, okay. Kambe le Fountains, ne? E-e le kara le a a dorobeni. Okay, oh a dorobeni a kara. Yes a kara so.
ta va hi ri kwala ni kha hi ringeta ku sapota lwa makwenu ne ya so um hi swona hi pfula hi ti-25 eh hi ti-24 vanhu va nga sungula ku ta va ta nghena va vona ya eh leswi hi nga swi endla ha na minta mina ni kwa ya ta kuma eh, hi xilungu va ri achievement leyi nga laha hi nga fika kona ne laha hi nga achieve va fika kona ya so Eh, ti 25 eh, it's an opening ya hina hi pfula hi ro siku rero eh, swakudya hinkwaswo nyama ya nhloko muhori hard body everything lamb sushi this time hi expandini ne xavisa na tisushi Na sushi. ya na tipizza ta ni xavisiwa voni laha hansi mi ku mi ta pfula ya 24 hour 24 hour mara i kitchen mara yi fambisana ngopfu na ti-ice cream okay ya ku ta kha ku phusha ngopfu ti-ice cream na ti-wings Okay. ya ku xavisa ti-wings ice cream na ti-pizza 24 hours Oh, 24 hours.
yes yona Ene ta mi le- pfula yi mi ta le- pfula hi summer Mi le kusuhana machudeni, machudeni ma lango swilo swa fast fast. yes Swo so fana na yi ta- yi ta ti-pizza.
pfula hi summer yoliya Ne. na kota mara kota yako liya hi xilungu Leya xipatlo xilungu. leyi a ka ha ri yona leya vo tanda na yena leyi ta hoxohoxo swa koho la phakathi a ka ha ri yona leya Hayi, traditional se yi- party. se yi yeke ka ka private school ne swi le ku yi khomiseni ka ndlala swilo leswi. a swi lava siku rin'wana swi vulavula swi ri laha swi ri kona Ya, Ah, hi- siku rin'wana loko swi Eka- vulavula the good thing ku na loko mi ze mi ndla laha vhilini a swi ta ku loko n'hweti yi hela makwavo hi ti 27 xo maybe ta va ri kokwa ku ta ku Ah, hi ta ku mi nga ri sala- kwa hi mi dliveta kumbe nga ri Eh, ta va kona ri kwala swi ta ku ri hayi le kaya ka yena ti-opening leti hinkwato hi fanele hi va hi ri kona swo boha yes Eh, Hi fanele ka kha- grand opening kahlekahle you must start broadcasting eh lawani every saturday saturday ah eh, loko a swi koteka mi fanele se mi swi longo njhana ti-live ne loko va karhi va ndla so ku ri na un'wana a ndlaku live no hi a kha hi vulavula na swona na na producer la ku mm. we will start having a live stream live stream ya kwala yes nga zi va na post production ita ita ita ita ndla ku 300 le vulavula ku yona yi va ya ti-hour yi nga ha ya vhiki Hey, Eba data ipfuneta.
is sorted. Yes. Ah, eh. ya ya ya Eh, na 300 leyi a ma vulaka hi yona mi nge le ka 300 yi ta va ya tiawara sina a yi nge he vi ya ya mavhiki ni Yi fanele yi va Swa laveka. tiawara i awara yi fanele ba 300 awara ba 300 Swo boha, swo a hi boha. ringeteni ku Swo boha. ku kula Pfuxa ende ma- ku kula ka masocha wena ku kula ka miri. hina
vulavulelo rero Eh. ri pfuxa masocha Socha ya miri miri. Yeah. Wa vona nyana? Yeah. na hina ha va hi ndhundhuve ku ndhundhuzekeka ha Yeah. ndhundhuzekeka na ya hina. Ma swi ya vona? so na mina khensa loko mi mi ni chuzini mi ni hlawurini ku ni va mina mi hostaku every day every time mi ri na ti eh, live session Ne. na swi appreciate I appreciate it a lot Ah, ku ri no. swi- swi U swa khensa hi- tikomba ku ni ndla swin'wana swa kahle Eh, ah, no. eh So just tsakela ku- na ku tiva bile namuntlha la just just ku eh ku ku tswepula vanhu va swi tiva ku ri hi nga va nga expecta yini ka loko se ku pfurapfuriwa um a nga la ku vula mavito ya vanhu lava nga ku teni so far nge se heta na vona but hi ringeta ku negotiate na black coffeealavi ku
alavi ku alavi ku hi lava ku standard xa hina
hi xi veka lomu hi xi veka kona hayi yes so hi ringeta ku ku negotiate na yena loko u Or black pfumela coffee, ne? ya loko u pfumela or the price hi twanana hi leswi nga twana swona ku ta ku ri yena loko ku nga ri yena ta mi byela ku ta ku ri mani okay but preference ya hina yo sungula i black i coffee black coffee okay no hi khensi ngopfu botmos can see na mina eh mi va na siku lerinene mi nga mi na swi vona ku mana sweswi ma matasatasa ya na tifoni ti le ku rileni ku ri ku va busy nyiki chance vanhu lavana ah no hi ah. swona boti musa hi ta hi ta hi ta hi ta va na n'wina um minkarhi hinkwayo hinkwayo okay ni khensi khense ngopfu khensa mina hi swona hi swona lexi ni nga xi veka lama ya okay mo ni nyiketa xona ni xitimu hi swona va lava ku ri boti musa maswanganyi va ka the juda the juda kambe mi te the juda the juda lifestyle gardens na hina se hi fanele hi cinca advert sweswi the juda lifestyle gardens hi laha hi nga kona ee um se namuntlha kahlekahle boti musa vo hi hijacker mara va hi hijackangi namuntlha hi na xipondzara xa hina as mi swi tiva this episode is proudly sponsored by bila ict solutions bila ict solutions they are inspired by innovation so hi vulavulini hi swo tala ku loko lavalava swo fana na ti-data na ti-laptop na ti-computer Eyi va na swi swo tala tala leswi va swi Ka minkarhi xavisaka ya na sweswi vanhu mouse vo na ti tala keyboard. hi ze hi vulavula na hi ti UPS Eyi. mi kona ka ti UPS Yes. ha ingaku hi ta dwela ngopfu ka ka Ka mhaka ka yaleyo ka ti ka ka mhaka ya ti eya hi UPS ne. fane hi hi fane hi endla Hi nyana hi ehla nyana hi nghena ndzeni ka yona. a vanhu vo tala va se swi tiva swa ti UPS. Ne.
Ni ni ni tsakisiwa na hi rito leriya mi nga ta na ro ra ti laptop to xingiwa.
Ri te na na na buti Tsako Nombelani, buti Tsako Nombelani ya ha ri ndleleni Yi te yi ta hi dyondza ku nga ri khale yi suka swilahlweni kun'wanyana va nga siyiwa hi van'wanyana. So namuntlha hi tshame na Zakes Bila. Rito lera ra Bila ICT Solutions ku va ku ri xivongo. He he maxava mi yisa loyi hi suka kule ngopfu he swinene twenty twelve twenty twenty twelve. futhi 2011 2011 2011 mid 2011 vo june amhlanganisa amhlanganisa hi ku hi ku hi ku celebrate ku misava helangi eh eh
i think mahlangene ma mina kulukumba lowu ne hi hlangene through biyisa un'wana eyi ene xitori xa
xitori xa kona a ni ta ku hlamusela sweswi or so so mina a ni tivana na mihisa loyi a mihisa loyi a tivana na kulukumba loyi Se kulukumba luya loko se mina a ni introduce ka kulukumba loyi yena a hetelela a famba. Se loko a famba mina se ku stuck mina na Sibana hi ri vambirhi hi bohiwile se hi fanekele hi continue laha Misa la nga hi siya kona. Wa swi vona? So wa ta Misa loyi a nga hi tivisa ne xitori xikulu hi lexi a xi ta ku hlekisa nghohe la wa ta ku humelele yini he ni heti matric hi twenty ten loko ni suka matric A ni twanana na sesi van'wana ni nga va vuli hi vito ni nga ta ni nga ta boxa swo tala ivi hi hambana hi twenty ten before ni ta yunivhesiti hi twenty eleven loko hi hambana hi hambanisa hi ku sesi lavaya a va twanana na mhisa luyaha wa tiyisa misa loyi a nga hlanganisa mina na kulukumba loyi se loko ni fika laha ku ve na swin'wana na swin'wana swi nga humelela wa vona ni suka laha ni tshama kona ni ya hlangana na na misa luya a soxanguve hi ri busy e administration yo ni ya dyondza a t u t choice ya mina yo sungula loko ni fika a t u t a ku ri ku ni lava ku va traffic officer what what swin'wana swa traffic office management Eh, a ni fanele a ni nga swi tivi ni fanele ni ya tsutsuma mhani ni fanele ni ya ofisini a ni lava ku ya ofisini straight a ni nga lava ku ya ku tsutsumeni a ni lava ku ya ni ya dyondza traffic ma- eh, traffic management Eh. a yi ndliwa a soxa nguvi ni yena a hlangana minisa luya hi ri layinini wa swi twisisa nyanga mara hi tivana kha hi suka na kwini a kaya mara hi ze hi ya hlangana soxa nguvi a hi nga tivani ngopfu a hi tivana sweswiya na sweswiya Yeah. a nga a va tala ku vhakavhaka ka josefa a nga tshami ka josefa a yemisa luya e vanhu vo tala se va ta za va n'wi tiva ivi u nga va nyiki ngopfu titluhi ivi ivi hi mid june 2011 ni fanele se ni lava na ndhawu ni fone misa luya ni ku he ndoda we tshama dorobeni kombo ni lave ndhawu dorobeni mm. misa luya ni a ku hayi xipesi xi kona yi kona ndhawu hi nga xerha hi nga xerha hi ri three ku ri mina eh Svara Zexi na yena misa luya loko hi fika laya hayi ku va right ku va right ene manza ni swi tiva pheku se si lavaya va nga ni tshika last year va twanana na kulukumba lowu na lowu e-e luya a nga hi hlanganisi wa swi twisisa nyana and then fast forward loko hi tshamile se si lavaya va fona Voice na yi twa a fonini mani ni ri hayi mani hambi vo ngo yini lexi i xingwavula xa mina xa khale lexi wa twisa nyana ivi misa loyi ni n'wi vutisa ku misa loyi u twanana na maniki kaya ti ku hayi xisa i sesi wa n'wana va hala ka josefa misa lengeza a swi ta ku ni huma ka josefa ni ku hayi vitu a vula heyi hayi misa la a a ha tivanangi kahle a ku vheta ku khitikana mara hi tangi hi tona namuntlha a ni ta ku hlamusela ku minsa loyi sika kule swin'we kule swinene 2011 ya nghena exikolweni PC Swara yi ta ku hlamusela namuntlha ku eh yo yi ta yi huma ku Swara mina mi tiva hlamusela minsa loyi ku n'wina kahle kahle so career ya n'wina swi fambe njhani sukuse high school a mi languti kuma mi ri ka timhaka ta IT or So
mm. no so timhaka ta it a ti sungulanga loko mina ni ri tertiary siwa mm. timhaka ta it i think ti sungule ni ri ka i think grade ten mm. hey, grade ten standard ten mm. la ku mhaka ya ku ni sungula ku lunghisa lunghisa ti-laptop na yini hinkwaswo mm. a swi sungulangi loko se ni ri a a tertiary mm. swi sungule loko ni ri high school se interest ya ku va ni lava ku endla it yi mm. sungule khale so loko se ni ya a um, A tertiary mm. a ku ri mhaka ya ku fulfila leswiya ni nga swi sungula khale na ha ri high school okay. because if ni tsundzuka kahle by the time a ni ri high school na first year na second year mm. a ni zange ni xava khompyuta yo xingiwa yintshwa kumbexani khompyuta ya bokisi yintshwa eh. khompyuta ya mina yo sungula sungula sungula i think ni yi ake hi wexe eh.
se mi ti xave mi ti xave libokisi ya ku yi aka kule so leswi ni nga xi endla i ku ni ve ni xava processor sayitini ni xava bodo sayitini ni xava power supply sayitini ni xava box ra empty ni xava screen sayitini ni xava ti-ram sayitini ivi ni tshama hansi ivi ni aka khompyuta ya mi the way leswi mina swi lavisa hi swona a yo leyi a yi tirhisa flete yo yaleyo mi yi tirhisa swivana yo ni nga dyondza yo photoshop ya vutivi lebyi a byi suka ka ku va mi ri dyondzeleni or a ku ri leswa so munhu a ri na interest khala a tshamaka a swi endla endla swilo leswi no i think a ku va interest from a high school ma vo leswa swa ku mi vona swilo and then mi va na interest ya ku ri one day na mina loko no kota ku endla swilo swa so mm. and then ivi mina ni sungula ku tidyondzisa hi wexe so back then a hi nga ri na access ngopfu nkarhi wa yovo grade ten na yini for google na yini mm, mm. so A ku ri na first born ya le kaya so a kumeka this side se swin'wana a ni fane a ni pfa ni fonela yena because yena already a ri exposed u halawani u tirhisa computer everyday ni ku no mhani la ni tsundzuka loko ni ni dyondza ku installer computer operating system hi dyondzisana over the phone ne ni ri kaya yena a ri hala

Yeah, so swilo leswa hinkwaswo leswi a swi ri kona laha a ni lo hlanganisela hi wexe ne a ni the computer yo sungula leyi ni nga yi xava yi ri yintshwa i think a ku ri 2012 ne ya 2012 hi kona ni nga xava computer leyi a ri yintshwa yi nga ta helelini Mm. ni sungula ku yi tirhisa a yi a yi tirhisa windows 7 or 7 no no i think a yi tirhisa windows 8 windows 8 ya because windows 8 i think yi releasiwe hi 2012 if ni tsundzuka kahle kambe ku ve na service pack 3 ivi ku na windows vista ivi ku na windows vista ivi ku va na windows 7 ivi ku va na windows xp xp leya ya black ivi ku va na windows 2000 windows 98 windows 97 leta ta khale te le ndzhaku ya ah. Ah, svara a munhu a it yo hexa
so ti-windows leti a hinkwato ni ti tirhisile ne eh.
loko ni aka because loko u aka computer xo sungula u faneleke u cheka ku ri yi nga va yi nga kota ku tirhisa Windows yi mm. swi fanisana na sweswi ku na Windows 11 mara a hi tikhompyuta hinkwato leti ta le ndzhaku nyana ti nga ehe ti nga kotaka ku tirhisa Windows 11 i Windows 11 so mi fanekele mi swi tiva ku ri okay khompyuta ya mina yi compatible ku tirhisa Windows yi so that time na mhani fanekele ni cheka ku ri okay since ni build hi wexe Eh, hi yihi Windows leyi ni fanekele ni yi tirhisa leyi nga ta kota ku yi tirha eh, leyi nga ta tirha eh, ka motherboard walowo so eh. that's why ni hete ni tirhisa Windows 98 2000 mm. XP Service Pack 3 na Windows Vista ne eh hi sivara mi langa vutisa swin'wana ne IT ni ngo loko hi tshame hi valala hi swona ka ti episode to hlayanyana na maxava mm. swo fana na vo IT a hi ti a hi ti career leti vanhu vo tala va tekela ku hlokweni Ene ni vona i nga ri loko munhu o va na IT a kaya ka ha ri na problem liya yo a swi tekeriwi nhlokweni ku a hi se za hi va advance ngopfu ku fika ku ene leswi ni swi vonisaka so technology yi le ku advance-eni every day mara kaya ha salele ndzhaku ha ha tiva ku IT yi tirha ka ve ri yini leswaku ti-internet cafe ha tiva ku IT ka ha ri internet cafe ene naswona a swi tiviwi ku swilo leswi a swi controliwa hi it ko mm. tiviwa ku internet cafe internet cafe mm. loko mi langusini timhaka ta mabindzu ka sayiti ra it mi twa mi le ka bindzu as mi ri mm. bila ict solutions kaya mina ti-challenges tihi to to introduce business ra it
Eh, I think the most challenge leyi nga kona mo special la kaya i ku loko mo chaka everywhere mm. technology yi le mahlweni ngopfu ka hina mm. yi fikela and then hina ha ri la ka tindhawu to tala ku na mm. tindhawu leti mi kuma ku technology vanhu va ringeta ku ri va va hlongorisana na yona because technology yi le ku improveni hi xipidi xin'wana xa le henhla ngopfu so loko mo cheka mo side mo fambisana na le kaya a ve se believer kahle ti-solutions leti technology yi nga va nyikaka tona for business ya vona mm, mm. but i think the most challenge leyi nga kona i mhaka ya ku ku ri tikhampani or mabusiness whether business leritsongo or ra le xikarhi or mm. lerikulu mm. u fanekele mi investa ka technology so i think capital ya kota ku investa ka technology hi yona leyi nga na ti-challenges to tala ka ma-business ma le kaya because loko hi languta ti-services ta hina most of the customers ta hina ti-based agauteng mara loko u cheka kaya potential yi kona ya ku hi nga introduce ti-solutions to karhi hi olovisa matirhelo ya ma-business mo karhi whether business leritsongo lerikulu mm. ka lama mi ye le kaya mara the challenge i ku a va na capital ya kota ku investa ka technology yaleyo se hi yona challenge leyikulukumba leyi na hi nga na yona more special ekaya maxava i think i think ku na leswa swo um loko hi vulavula ngopfu hi le kaya mm. ne ku na ku na swin'wanyana vanhu va rhandzaka ku swi vula swo swi na vinyi va swona mm, mm, ku na ku mi kuma exikolweni ya nideka i t cause n'wana loko a heta somewhere somehow loko a fika a university u ya endla swin'wanyana hi computer ta fika va ku a ah, end user computing it's a must ne? a nga tiyi nchumu va fanele va n'wi sungurisa hansi hansi eh. mi kuma ku mu- munhu yaloye they could not even manage ku ri a ya a tt or ka swikolo leswin'wanyana laha a Ne? nga ta dyondza full time a Ne? tikuma a ri unisa Mm. a unisa there's no one who's gonna sit with you a ku dyondzisa Yeah. swo ma fana swi vona so xikolweni so don't you think swikolo swi fanele swi introducer that thing ya ku at least

ya kumbexana va na vutivi ngopfu bya technology mm. i mhaka ya ku va i prioritize ngopfu ku dyondzisa vana technology from yeah not from even grade even grade eight mm. ku va ku ri late from And primary mm. already va va se kha va dyondzisiwa mm. there's a lot of programs leti vanhu va nga ti landzelelaka where vana va dyondzisiwaka mhaka ya ku program ya ti-cartoons na yini hinkwaswo loko u mm. cheka ku vana va kona vana vo ma ten years mm, mm. vana vo ma eight years ene phela vana loko ho lava ku ya hi ntiyiso munhu u kota ku dyondziseka kahle a ha ri tsanana ntsanana dyondzo ya yi olovi ngopfu loko a ha ri ntsongo maswona e, e, and then xin'wana hi swa rhan'we ku na ku na kulukumba n'wana hi nga tshama hi n'wi kumbuxa nkarhi wun'wanyana mester xirindi Oh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. i memory ya mina peliya Eh. khale ngopfu yi ni dyondzise ka sub b a primary n'wina kahle kahle a swo fanele ku hi fanele hi hlangana kahle kahle a ku nga ri na ndlela yin'wana ku na swo a ku nga ri a ku ka tindlela ta hina ku nga ri na a off ku na ramp laha hi off ta yi ramp laha teka. fanelaka ku off ramp oh a swo fanela ku hi hlangana and then lexi nga ndla ku mi za mi ya mi ya mi ya mi ya tikuma mi ri mi ri an interpreneur or un'wana wa va wa mabindzu mm. mara mi languse ngopfu ka ka timhaka ta ta IT or ka timhaka ta technology mm. lexi nga mi hlohlotela ngopfu ku mi za mi nghenelela mi va n'wamabindzu mi nga la ku tirha munhu mi la ku ti tirha n'wina hi n'wexe mm. yini
so i think mhaka ya ya ku va ni sungula hi mhaka ya ku ni hleketa mhaka ya ku va ka business swi sungule loko kha ni endla final year okay because ni ve ni languta ti-opportunities leti nga kona loko u ri kha u specialize ka space xa i t kumbe xa technology because ku na ti-opportunities tin'wani to tala ngopfu leti munhu a nga kotaka ku ri a ti teka from that space Ne. and then ivi ni languta ku ri no mara a ni nge tirhi as individual tanihi munhu what about mina ni sungula business ya IT leyi nga ta focus-a coz the main purpose ya technology i ku provide-a solution everywhere i ku provide-a solution and then 2012 that's when ni nga sungula the very first company mm. e, vanhu vo tala ku a nga swi tivi from the beginning company leyi a yi nga ri bila ict solutions ne e.
i nga ri na swi tsundzuka kona na ha tsundzuki vito mara a yi nga ri mm. bila ict a yi nga ri from 20 between 2012 and 2013 a yi nga ri bila ict solutions mm. a yi ri Computec Centre Solution. Oh ya na swi tsundzuka. So, Loko computer- Mzame a pfula eh, inani kaya. Yeah. Eh, so, center kaya. Yeah, so Yeah. a ku ri Computec Centre Solution. So Computec Centre yi teku from computer technology and then vina endla marito mambirhi ku Computec Centre Solutions. Oh, okay. Hikuva siku rin'wana ni ri somewhere a ku ri na shopping yin'wanyana yi ri ya ti-computer a va ku i Computech solution something like that mm. and then ivi ni hetela ni ta na vito lera ra ku Computech center solution, solution. mara lexi nga humelele ku loko se khampani leyi sungurile mm. i think after not, not even more than 24 months mm, mm. khampani leyi yi fail Okay.
from the beginning Eh. so loko khampani leyi feyila between 2012 na 2013 Mm. eh hi la a kha yi operator ka i'm sure vanhu vo tala if ni sungula ku endla kaya that small thing a ni xi rhana a kaya ka xitlhelana Mm. ni sure ku vanhu vo tala va nga ri na idea ya ku ri ni ringeta ku endla Endla yini yini. Mm. mara vision a yi ri yikulukumba but sometimes you have to start somewhere Mm, mara vision a yi ri yikulukumba behind swilo swintsongo leswi a ni ke swi endla hi nkarhi lowu Mm. Mm. So and then loko company liya yi feyila ni vi ni realiser ni ni ni endla a self check ku ri okay i yini lexi nga endla company liya yi feyila ivi ni realiser ku ri no ni suka ka a technology space which is fine mm. hi ku ya hi ti-service leti offeriwaka hi company mm. mara it's not enough ku run a business ne? Because loko se ni fanekele ni rhana business ni fanekele ni va na at least na background ya business management, mm, marketing, mm. accounting, all these things. Mm. And which is important for business yin'wana na yin'wana ku yi kota ku ri yi rhana. Mm. Mara mina a no va na background ya IT ntsena. I can offer the service. Mm. But ku business yi fanekele yi rhaniwa njhani? I don't have that experience. na ku ri mali yi fanekele yi hendliwa njhani loko se kha ma hakela for ti service a ku ri a ku ri challenge
a ku ri challenge yikulukulu hi ku nkarhi wun'wanyana phela loko mi chayile ma fa mi languta ku halaya ku hana ku endla 2000 last week a mo ni tekake na xi 200 ni ta xi pfala eh because every time hi va na idea ya ku ri hi ta xi pfala but a rivala ku ri at the end of the day a hi timhaka ta ku o fara service ntsena mm. business yi fane that's why ka company yin'wana yin'wana mi ta ku ku na marketing department ku na HR mm. ku na accounting ka payroll na yini hinkwaswo so mm. function yin'wana yin'wana yi na nkoka ka business yin'wana but for mina a ni ri na function yin'we ntsena ya ku kota ku offera ti-service but yeah. what about ku rhana business ne. so business lab between 2012 na 2013 yi vi yi collapse ne. so loko yi collapse but at the same time whatever leswi va swi endliwaka xithelani a swa ha ya mahlweni swi ri karhi swi swi swi swi swi ofariwa swi service mm. swo swi ntsanana swi ofara ka tlhanga a swi ya mahlweni eh. regardless ya ku khampani mara mina ni swi vona ku ri no hayi a ku nge kule lana ku nge kule khampani yi wile so so and then after that i think hi 20 2014 mm, mm. ivi ni teka decision ya ku ri Even though ni suka ka a technology space, swi na nkoka ku ri I need to learn hi mhaka ya business management. Ne? Laha ni nga sungula ku teka ti-course from vo UNISA, ni endla business management, ni endla tho- even if it's 12 months, ya business management, small business management, marketing. Se ni endletela ti-course letiya hinkwato, se hi to ti nga sungula ku ni pfula matihlo Ne. ku oh, so this should happen ka business yin'wana na yin'wana loko yi ri karhi yi kha yi run. Yeah. Ne? and then 2014 mm. june hi ti 25 mm. that's why ku nga tumbuluka bila ict City solutions, solutions. but eh. before a yi nga ri bila ict solutions oh, okay. leyi yi nga sungula yi nga endla foundation yi feyirile Mm. and then i decided ku ri okay since yi failile a na ha sunguli hi yona eh, hi ku yi failile se yi failile swi good ku na ku na se yin'wana yi ngo failure is not fatal mm, mm. Leswi ku feyila koko ku tumbuluxe swin'wanyana. Ku feyila koko ku endli ku ri ni vuya back ka drawing board ku cheka ku ri okay what what are my failures what what are the things that I'm not doing right i yini lexi ni lava ku ku xi add and and so on and then sweswi hi tumbuluxe swin'wanyana swi nge le ku hi sponsor-eni na hina as Jangani gang. So so so that's why ni fiki ka ka position ya ku ni ze ni ya teka ti-courses leti nga related ka business management na marketing mm, is yeah. because ni tshama hansi ni languta ku ri laha ni nga feyila kona hi kwihi mm. yeah. laha ni faneleke ku ni improve kona hi le kwihi so ni realize ku no man i need to learn ku ri business yi rhandiwa njhani mm. yeah. ni faneleke ni dyondza ku loko se ku pushiwa marketing yi pushiwa njhani yeah.

ivi hi hi vandalize mashop ya vona se loko hi vandalize mashop ya vona mu kuma ku after after strike loko xi helini let's say after three days swiyisa leswiya swi vuya swi fika swi lunghisa mashopo lamaya hina hi tshamaka ka ndhawu yaleyo hina hi nga vandlalizer mashop ya va hisa lavaya mara after three days loko ma lunghisiwile hi endla yini hi tlhe hi vuya hi xava the very same people lava hina hi nga onha tixopo ta vona mm. it's a sign ya ku kombisa ku va hisa lavaya whatever product va ti xavisaka ha ti nida Yeah. so they are relevant to the market ya ndhawu yaleyo mm. and we need leswi va hisa lava va swi xavisaka so if loko va nga swi need a hi to vandalize mnduku tlhe hi ya hi nga ha ya xava Yeah. Mara still, eh, mara still ivhangela idzo namutlha mundzuku hi tlhethela the very same people is because i sani ya kombisa ku vayisa lavaya va xavisa swilo leswi makete yi swi nidaka mm. so na loko kho endla research ya wena wa cheka ku ri makete yi nida yini mm, mm, eh, hi bikari yin'wanyana mi ta hela mi xavisa swilo swo karhi mi ku ku na this xivulavule xa masiku hinkwaxo ku ri we have to support black business but do we need the product now Eish. because ni vutisa question leyi based on ku na vanhu vo tala hi na ti-entrepreneurs to tala Mm. out there Mm. or maybe nga ku ku na vanhu va na ti-ideas ne Mm. mara mi kuma ku wa ringereta ku lava ku endla xi xin'wanyana mara u hupa kwalaha ku endla research research yeah, research yi na nkoka swinene ku hupa loko u za hupa kwalano cause

U fane u nangusa ku i xini lexi trendaka nkarhi wolowo ni tiva a ni nga swi tivi ku ngomi na to ti-ups se ma xavisa ti-ups yeah so ti-ups because of i i load shedding mm. and then loko mo cheka vanhu vo tala they are working from home and then working from home obviously loko ri mi affecta hi load shedding mm. eh between those hours mm. ta ku va mi ri na load shedding ku na possibility ya ku obviously loko mi ri na mi ri na ti-router na yini hinkwaswo eh. meaning for that uh, for those hours ta load shedding eh. mi ta kumeka mi nga ri ku tirheni just because a mi eh, na gezi mm. so you need something lexi nga ta powera ti-router ta n'wina ta n'wina so ti-ups ti ta ti ri na ti-sizes ta ku hambanahambana

so Okay. loko gezi ri va ri fambile for two to three hours mini u ya covered mara the challenge i ku ko tala we need internet ku hi kota ku tirha Ne. Eh, that's where ups yi nghenaka kona ya Oh. se mina mina ta mina ta ti router tsena kumbe na ta- na ta ti laptop na- yeah even na ta ti-laptop mina to yeah okay so so ti ti ups leti se ni munhu ni le xitandini ni- hi mina njhe ni tshama xitandini

ivi ri tiva ku ri ta famba futhi hi three to six or three to seven Ah, kumeka meaning moxekile. business ya n'wina for that time if i business leyi needaku ku ri gezi ri fanekele ri va ri ri kona meaning mi ta va mi tirhi ntsena two to three to four hours Ne. hi siku se mi swi twini vanhu va hosi eh, a ha ha lavi ku munhu a ku veveni nge swi koti ku submita report mhaka ri na load shedding ups yi le timhaka to hehe hayi ku ni tsandzeka ku submit-a report mi famba mi fayeriwa lomu mintirhweni mhaka ku ve ni tsandzeka ku submit-a ti-report mi tirhe makaya sweswi hi le u p s um ta na mi ta xava svara xikulu kahle kahle namuntlha ku ri ku hi ta hi ta hi ta discuss-a timhaka ta ta bindzu ra n'wina kahle kahle so khesi ngopfu loko mi hi kandziyini um maxava u na swo pfala hayi swin'wanyana i ku um mi la internship hala ka n'wina ni nga ni thola la ku dyondza it eh. eh no ma ma ma ma kumeka mi ri ka situation leya ya ku or oh, you see some some sort of like a way you want to help mm. vanhu van'wanyana maybe eh. student eh. ku ri swi kota ku fikelela ka vutivi lebyi mi nga na byona or just to close a certain gap or ku na xikolo leswi xi lavaka ku tisa swichudeni ku swi ta swi ta endla ti-practical to karhi ku va ta sayineriwa va pasa it's part of uh, skills development yeah, yeah. are you involved in that mm, mm.
yeah because i think hi swi endleni for for nkarhi wo leha nyana for i think for the past two years mm. yeah hi swi endleni for nkarhi wo leha laha mi kuma ku ri eh, machudeni man'wanyana ma lava in service training mm. because what we does i ku hi operator even a company leyi outsourcaka mm. like oh, a hi ngo swo fanisana na sweswi n'wina mi mi lava ku outsource hi technician eh. what we do i ku ri hi nga mi tisela hi technician hi yi place ka office ya n'wina yi tirha na n'wina kumeka sure ku ri swa n'wina every time it's, it's its own point Ne. hambi tshamela na ti-issues rather than ya ku ri ma faneleke mi tlakula call Eh. and then it will take two hours to get to the office Eh, eh. so hi nga playisa munhu la tirhaka na n'wina every time Oh, so a hi mi kuta muchudeni u lava in service Training, training training. Mm. so lexi xi endlaka it's a placement hi languta ka ti-client ku ri need yi le kwihi let's say for example ya hi ya cheka ku ri okay a discovery ku na need and hi na relationship na discovery Mm. and then

mara mhaka ya ku jump-a in hi assist-a a hi langutangi mhaka ya machudeni ntsena ya we have gone beyond mhaka ya machudeni na ku tap-a into other things leswi vanhu va swi endlaka let's say for example mi kuma ku ri mina sibara mina an initiative ya ku mi lava ku pfuna maybe kumbexani machudeni ku ma xavela ti-test book for example and then you can come in and sit with me to say okay the nice initiative ya so mm. a hi lava ku endla mhaka ya sona sona so hi target this month mm. hi ta need the budget let's say for example hi lava budget ya 500 ku achiever eh, leswi hi lava ku ri swi humelela that's why we come in and say okay budget ya n'wina yi mali muni mm. And then if mi lava ku assistiwa, we can come in as a company to say, here's 300 rand. Mm. As a company, we want to sponsor this initiative. ya ku n'wina mi kota ku mi ya mi ya pfuna e machudeni mm. hi leswi mi lavaka ku va pfuna hi swona mm. but there's many people from northwest limpopo um Mpumalanga there's many people lava hi nga tirha na vona mm. yeah. um I remember one of the project last year um, a Northwest mm. hi lava ku pusha those initiative ta ku va va xavela vanhu va site ti-toiletries mm. like eswikolweni from primary to high school okay. e So we have contributed before and not, more, not even more than once. okay And then a Limpopo ku na ti-project ta ku hambanahambana ta ku xavela eh, vana ni tintanghu ta xikolo Eh. eh, ti-soccer tournament. There's one of the soccer tournament leyi humelelaka ka AK Village. eh, va yi vitana unity soccer tournament ya every easter mm. so that tournament we have become a main sponsor okay. for three years sweswi eh. this year a ku ri lembe ra vunharhu hi like fully sponsored ku ri busy swa eh, fully sponsored so even even na next year it's gonna be there ha teki decision ya ku na next year hi ta va a main sponsor for that tournament ina mi ta za na internship hala ka bila ST ha hi fane hi hi ya ka ka tournament ya one maybe nga kuma swin'wana kwala eh, eh so yeah. so so as bila kuna swo tala not a hi languti mhaka ntsena ya ku we are pushing the business mm. but hi langutana ti-opportunities ta ku ri hi nga nyika njhani back ka community oh, even if idea originally a hi ya hina mm. maybe idea yi te na n'wina ku ri okay hi leswi lava hi lavaka ku swi endla mm. se hina i question ya hina ku ri hina hi nga pfuna njhani so that's the biggest question leyi hi va ku hina hi ri na yona ivi na ku languta leswi vulaka ku swi hina hi mi pfuna ku ri swi humelela ntsena oh, eh.
Hey, cancer ngopfu Svara man. A ku ri episode yin'wana ya different ya bindzu. Hi tshame ku va na vanhu va music na yini namuntlha hi te hayi mo hi hi tshinelanyana hala ka bindzu kumbe swi nga pfuna swi nga pfuna community ka yin'wana ka ka rin'wana ra masayiti. Yeah, straight.
Eh, hi khense ngopfu Svara man. Ku khensa mina Eh, Svara.
hi khensa support ya n'wina nakambe as mi swi tiva this episode is proudly brought to you or sponsored by Bila ICT and it's proudly brought to you by the juta lifestyle, lifestyle gardens a ni va tiva yi cincini a ka ha ri the juta cafe i the juta lifestyle gardens mara episode leyi loko yi sungula ya sungula ku the juta cafe mana a swi tivi ni fanele ni tisa ku yini a ku koti ni vutisa a ni swi tivi ni fanele ni fone botsini or ni komba ku yindla yindla yindla voice over yin'wani or swi tisa a na ha swi tivi ni fanele ni tisa ku yini